3 dim heddiw yn erbyn Ebrus, Nathan. Sut ti'n teimlo? Um, Wel, dim just i fi, ti'n gwybod, mae'r hogiau i gyd, mae'r managing staff, a dwi'n meddwl mae'r cefnogwyr i gyd yn dod am heddiw, da ni'n da ni byzu na, mae o'n, da ni ddim dy step yn agosach i lle da ni eisiau fod, which ydy Uwch Gyngrair Cymru. Oedd, tro, oedd na pitch inspection beth gyntaf bore yma, oedd y cael mynd ydych chi ddrwg. Um, nath i caramau bwrw wedyn tan hanner di ddau, ond diolch iddo, nath y referi Yym, cario ymlaen hefo'r gem chi. Sut nath y cae siwtio ni? Um, Ie, yeah, so fatha ddim deud, ond yna pitch inspection bore yma, ac um, so chwarae teg, ond yna lot yn ni yma o gwmpas hapas nain bore yma yn helpu allan, ac o Darren Billy yma fyd yn helpu uh, win y grant mwyn allan, so nath ni wneud bob dim, ond ni'n gallu trwy gael y gem on, ac um, pam nath y y refferî oedd yma yn ei pitch inspection, oedd oedd y cae yn champion, a dwi'n gwybod mae lot yn mynd i ddweud wedyn beth sy'n sôn am ar ôl gweld y cae, chael y gem yn dy mlaen, ond um, obviously pan nath ni dod yma i womio fyny, so nath ni'n stopio bwrw tan, o dwi'n meddwl, dechrau ail hanner, felly um, na, mae'n bach o mydbath ar y funud, ond um, to, gynna ni chwaraewr yn y, yn y ffrynt ffôn ni, lle gynna chdi efo Brookie, um, Das Thomas a Bree sy'n mynd i top, ti'n meddwl, maen nhw'n ma' nhw'n deadly y pedwar yna ac ma' nhw'n gallu chwarae rhyw surface because um, nath ni wneud yr un peth o'r ffynnu Llandudno chwarae 3G dechrau tymor yn y cwpan a to'r ceia fel yma fatha ni wedi wneud o'n fflint ac yn dembu to, ac y cae yma heddiw which oedd hi yn drwm to, da ni dal da ni dal wedi gallu ffeindio ffordd i curo'r gêm ac yn reit cyffyrddus oed i fod yn onest. Ia, yeah, ti'n fod oedd y pel droed wrthyn ni chwarae uh, wrth cysidro yr ymgylchiadau um, yn reit dda doedd a nath ni creu cyfleon do'n eich?

there's pictures now and I'll play you, fel i alw nhw'n trio excuses yn barod, ond fatha nes i ddeitha ref, paid ag, ta, edrych am gadw nhw'n di pen chdi, because um, mae'n rhywun peth i'r ddau tîm ac oedden ni fyny 2-0 first half, felly um, fatha o'n i'n deud, oedd o'n, dawn yn excuse, because oedd o'n peth i'r ddau tîm, ac obviously, nath ni chwarae conditions well na beth nath nhw, a nath ni, nath ni chwarae ffwsbol da ar y degau o'n i'n meddwl, ac um, dwi'n meddwl, oedden ni'n, oedden nhw reit lwcus mynd fewn um, colli 2-0, cos oedd wedi bod yn 3 neu 4 yn braf um, hanner gyntaf. A fel capten y clwb, yym, dwi'n meddwl nath y Rogiad dangos dipyn o galon heddiw, o' 'na wahaniath, o'n i'n meddwl, yn yr ymdrech ar y cae rhwng y ddau dîm. Oedd. 'Sech chdi'n cytuno efo hynna? Yndw, dwi yn, yym, achos, yym, t'oh, gema tymor yma lle 'dan ni 'di gor'o' grindio results a t'o' mynd i denbi oddan ni lawr three one ne' be' bynnag oddan ni, 'di dangos calon a cymeriad i ddod yn ôl, t'o' oddan ni'm yn chwara dda o gwbwl diwrnod yna ond ond weithia' pan gynna chdi calon a gynna chdi yr team spirit fatha gan- gannon ni yn y changing room 'na, mae jyst yn ddigon i chdi gael greindio result allan i fo off yn curo allu dal gael point which mae'r pwynt yna'n gallu'n unig ar y lig ar diwedd y tymor ond um, na un peth o ond ie yn siomedig efo Airbus hefyd so nath nhw ddim dangos um, cael o'n o penna nhw wedi mynd ar ôl ni sgor o gol gynta ond um, ti'n fath o'n i'n dweud ni nath chwarae'r conditions well ac ia, mae'n just yn ffantastig o feeling i, i gael um, tri pwynt arall ar y bwrdd. Di, oedd hi'n gem yn eis bwysig i ni, oedd nhw yn ail, ni gyntaf, wan, gyda ni gem bwysig arall wrth nesa yn um, Hollywood. Edrych ymlaen yna? Ynddo, dwi yn, um, dwi'n mynd dweud, dwi'n dwi edrych ymlaen mynd i fanna byth, achos um, dwi'n meddwl sy'n neb licio mynd i Hollywood, ac um, sy'n neb licio chwarae nhw, ond um, to chwarae teg iddyn nhw, um, to mae Johnny Hasselden yn manager, maen nhw'n ma ma nhw, ma nhw very well drilled, ac yym so gan y chwaraewyr eto wbath debyg iddyn ni yym dim ar y lla safon yym ond t'o' ganddon nhw calon a ganddon nhw yym yr never die attitude 'na felly yym 'dan ni'n mynd i ddisgwl gêm tuff yn fanna wsos nesa ag o'dd gêm nhw i ff- i yym 'di ga'l ei ganslo heddi acos y tywy felly fydd y pitch wbath debyg